Thlanlung chunga naupang thu a tawngtu min hrilh ang hian dah chhuak mai ang. Thla en vang lai tak a ni a. Ka thianpa bike a inphurin biakin lam panin chak tak si lo a kan tlan lai chuan. Hlifim hlo theuh heuh heuh chuan, Ha a va ti dam tak em! Biakin chu kan thleng ta a, lut mai lo chuan kan han thu khawmuang te te a. Meizial te zu in kan zuk zawh chuan Vengthlang lama kan thiannu Sawmi chuan, Zama lut ang u le tiin min lo hui a. Peng leh peng lawk ila ka hming hi Zama a ni a, ka thianpa hi Zira a ni thung. Kei hi thlahrang ramhuai tih vel ka ngaih na lo hrim hrim a, ka hlau lua e chu ka ti lo. Hlau tur pawhin hlau lo tur pawhin ka la tawng lo miau a. Kan inkhawm bang chu ka thianpa Zira chuan hla zir tur thu min hrilhin, duh leh nghak mai tur chuan min ti a. Kei hi hla zir tih velah hian ka luang liam em em lo nain ka ngaihthlak tam pawl a ni lawisi. Inkhawm pawh hi thiante zarah ka ti ve trawk trawk a ni si a. Vengthlang lam kan thiannu Sawmi chuan, I hla i hlauh chuan i thianpa chu i nghak mai a niang chu. Fiamthu tu tak hian min rawn ti a nih kha. Fiamthu mah nise ka la thutak khawp mai. Kei tlangvalah pawh a senior pawl mahni tawk a tha in tih lai, min cho chuan ka cho tih hun lai a, chutiang a min han ti mai chu. Mawlhtu awm ang mai hian haw tur chuan ka rilru ka siam fel hmak mai a nih kha. Thianpa, ka lo va haw mai ange, ka tih chuan Sawmi pawk chuan, I hlauh chuan min lo phone dawn nia, a lo la ti hram a nih kha. Sawmek, hlauh tur engmah awm lo, ka khuk chawrh mai ang che ka tih chuan lei min chhuah zukin biakinah chuan a lut nghal. Kei pawh. Keimah te chuan in lam panga in lam pang pan chuan ka haw ta nak nak a, ka sawi hmaih hauh lo tur chu kan in leh biakin hi in hlat veng reng tak a ni a, mi dawi zep deuh tan chuan mahnia kal ngamna chi a ni lo hrim hrim. Zana mahnia haw hi hmeichhia phei chu an awm ngai lo. A chhan chu kan in leh biakin inkarah hian thlan mual hi a awm miau a thlan mual hi chuan mi a rap hrim hrim alawm mi mal in pawh thawt thlan mual awmna bul velah hian a awm lo hrim hrim bawk a ka thianpa chuan i tih that i tih tlat chuan le tih pah chuan biakin lam pan chuan a kal nghal. Kei pawh in lam pang pan chuan ka haw ta nak nak a, thla chu a eng kher mai. Mahse thlan mual ka thlen dawn hnaih chuan thla eng tak chu chhum in a khuh bo ta hmak mai a nih kha. Mak tak a ni. Hlauh na em rawh ka la nei lo, hlauh na erawh ka nei chuang lo. Chutianga a thim tak avang chuan ka phone light la chhuak a, kal ka siam ka hawi chhuak zeuh chuan thil phe zuai hi ka va hmu a nih chu. Ka phu zawk a, ka mur engemaw hian min chenchilh ni tlat hian ka hria. Chu thil ka han bel chiang chu ka dam chhunga ka thil theihnghilh tawh ngai loh tur thil ka hmuh tak ni. Thlan lungte hi kawng atanga ban phak mai te an ni hlawm a, ka awmna atanga chhiara tlan lung pathumna chungah chuan naupang lu kawlh tak mai hi saruak hian a lo thu kur a nih chu. Ka va au chhuak deuh em! Hnung min sawn lo se chuan. Ka au chhuak ngei ngei ang le. Min hnung chhawn zawng a thu a nih avangin ka huaisenna zawng zawng sawm khawmin ka mit ka chhing meng leh chuan ka thil hmuh chu ka mit vai mai a ni lo tih a nem nghet chiang hle in ka hria. Kum kua atanga kum sawm bawr vel niin huaisenna sawm khawm inti pachang lui chuan, Tu ngei nih? Khatah khan eng nge i tih? ka tih pawh chuan min chhan emaw a tum hmel lo. Naupang mai a nih avang chuan ka la inti pechang thei hram hram niin ka hria. Rilru siamin chian ngei tum pen thum ka penna chiah chuan a bo ta hmak mai a nih chu. Tuman enge a nih min hrilh ka ngai hran lo. Ka chhiang ta khawp mai kha thil kha eng thil nge? Ka inher a, hnunglam pawh hawi tawh hawi tawh lovin ka kal ta vang vang mai a ni. Pasangtea boh dan mak zing ni chhuak chuan kan khua chu a en sen sen. Sava leh Rannung dangte chuan ka hram hman lo ang tih hlauhawm fahran hian an chiar nak nak a. Thil eng emaw ngaihtuah a tukverh bula ngawi renga ka din lai chuan ka nu chuan ring fahran hian Mama Tui chawi a ngai a nia a rawn tih takah chuan ka harh sawk a, ka van ning tak. Kei hi fapa mal niin Mama, Taiya tiin min ko mai thin. Ka hming pum erawh Lalhming Thanga ka ni. Kum sawmhnih paruk chu ka ni ve tawh a, peilo tak hnial ngam si lo chuan. Tui chawina tur kengin tuikhur lamah chuan ka liam ve ta nak nak a, lo haw te pawh an awm nual tawh. A chang hi chuan u emaw, nau emaw, hmeichhia neih hi ka chak ve thin. Eng ang pawn ka nu leh pa chuan min duat thin mahse, kim lo in tih chang te, khawhar chang a tam thin khawp mai. Rei lo teah tui khur chu ka thleng ve mai. Tumah an lo awm tawh lo. Tui chu ka thal khat a. Haw tura ka insiam, ka inher chiah tihah chuan kan kawmchhak pa Pasangtea kan tih mai chu a rawn lang hlawl mai a ni. E Mama chu nizan i nu bulah i la mu ni maw? I tai dan a, tiin nui huk huk pah hian min fiam zui. Ho mai mai, nute hne rual, nute bula mu rual pawh ka nih tawh lo, tiin ka nui suk. Pasang ka lo va haw dawn ka tih chuan, Aw lo va haw rawh, tuikhur mawng lamah ka la kal dawn, a tih chuan Awle ka tih pawh chu a hre hman pawn ka ring lo. Ka haw san ta a. Pa Sangte hi mi taima tawm ngai tak, rilru tha tak a ni a, mahse a hriselna chi a sawisel zeuh zeuh thin. Naupang tlangval nula chen hian kan kawm kan kawm ber a nih avangin kei phei chuan ka ngaina zual. Chutia tuk thuan kan bar kan ei lai chuan Pasangtia nupui Nubiaki chuan, Mama, i Pasangtia i lo hmu lo maw? a tih chuan ka nubiak Tuikhurmawng lamah ka kal lawk dawn a tih kha ka lo hawsan ka ti a, e a nih chu tiin engmah chu kan sawi chhunzawm chuang lo. Chaw chu ka bar leh nghal mawlh mawlh a. Ka nu chuan, Taia, vawiin chu chawhmeh ther lo zawn puah in thing tuah phur tur aw a tih chuan, Awle tih pah in ka kut ka sil nghal. Ka nu nen chuan, Kan chhuak, ka pa erawh in lamah in thawm that ngai a awm avangin a lo kal ve lo. Ka nu nen chuan kan tum ram kan thleng ta a, ram lam hi chu nuam ka ti ve hrim hrim a. Chawhmeh te kan la zo, thingtuah la tura ka chhuak chiah tihah chuan ka nu phone chu a rawn ri ral ral a. Ka nu chuan, Hallo, awi, a va mak ve, kan lo haw ve mai dawn em ni? Awle, ka nuin a tih chuan tlam kawt atang chuan ka la hre phak. Ka nu, eng thil nge ni ta? Hlauhthawn hmel tak chuan ka ti a, Bawia lo kal teh, hei i pa Sangtea tukin tui khur kal kha a lo la haw lo, i pa in min lo hrilh a, lo haw mai teh u a ti a nih chu. Aw ka nu, a kal thui deuh teh a niang chu a lo haw leh mai ang ka tih chuan, a eng pawh ni se, Engmah chinchang kan hriat loh hi, ka nu chuan a ti a. Thing tuah pawh la tawh lo chuan hmanhmawh lutuk si lo hian kan haw ta hnak hnak a. Chutia kan haw kal pah chuan ka nu chuan, Ka va lai nat tak em aw i pasangtea chu khawiah tak lo kal ni maw? a ti nak nak. Kei lah chuan engthil mah va ngaihtuah suh. Ka nu, a bo lo ang, nikhat pawh a la liam loh hi. Tuikhur mualah bo na tur va awm lo chuan. Tiin ka phun ve nak nak. Chutia eng eng maw sawi a, chawl pawh chawl lo a kal ta chu. Kawt chhuah chu kan thleng der mai. Chutia kawt chhuah kan thleng chiah tih ah chuan thlang au hi a lo au ta lauh lauh mai. Pu Sangthana, Pi Viaki pasal chu chin hriat a nih loh avangin a zawng turin khaw chhung tlangval a awm ang ang te, tuikhur lamah kal zel tur a ni tiin fe reh san lai tak a lo ni bawk nen, chutia tlangau a au takah chuan ka hmanhmawh sauh. Kan lo thleng e, Taia pa ka nu chuan a ti a, chhanna erawh kan dawng lo. Ka pa chu a lo chhuak tawh chu niin inchhung kan lut chiah chu ka nu ka kal nghal dawn ka tih chuan ka nu chuan Aw bawia hahdam phawt la a tih pawh chu ka hre vuai. Kawtzawl ka thleng ka hawi chhuak chu ka pa lo haw chu ka va hmu. Rei lo te dingin ka lo nghak a, ka bula thlen chuan, E Taia in lo thleng tawh a ni maw? Khawngaih i nu? a tih chuan, Inah a awm ka pa, tiin ka pa engtin nge a nih theih? kan tih chuan ka hre bik lo. A chempui lui mawngah an hmu a, amah an hmu si lo, tiin mak ka tihna a va zual teh reng em? Ka pa chuan Mama va kal tawh, midang te pawh an awm tawh kha, khawtlang hruaitu val upa te thu ngai chang ang che, tiin A tui in tur pai chu min pek rual chuan ka liam nghal a, tui khur ka zu thleng chu an lo thahnem tawh khawp mai. Lo thleng mek te pawh kan in cut nuk mai. Ka sawi tawh ang khan feh chhuah hun reh lai tak a ni tawh a, Val upa chuan ti hian a sawi a, hei vawiin. Vawiin hian kan hriat theuh angin Pu Sangtea zawng turin kan thawk chhuak a ni a. Uluk deuh khan kan zawng anga hmuhhmaih kan nei tur a ni lo. Hei mual hnih khat chauh a ni na a kan inthen dan tur chu. Val upa chuan ti i a ni lah tak a. Pasaitea bona hi mual pahnih inzawm a ni a, a karuam tui a karuam kawr tui hi khuapin chu chu kan sawi mai thin. A ram a thain tui pawh a la thianghlim khawp mai. A ram lah a la thain thing lian pui pui pawh a la ding khup mai. Lui mawng lamah hian phai lian vak lo hi a awm a. A mual dang erawh chu heng mualte pahnih ang hian thingkung a tam hran lo. Val upa chuan, Hmun thumah kan inthen ang a, kan ko pah zel bawk dawn nia, mual pahnih mah ni se, a inzar pharh tha. Le Loisi, kei chu rual u zawkte nen Luimawng lamah chuan kan chhuk ta hlawm a. A hnuhma te chu en thla zel in a awm ve zel. Mahse Pa Sangtea chempui chharna kan zu thlen chuan Pa Sangtea hnuhma chu hmuh tur a awm ta reng reng lo mai chuan mak tih a hlawh kher mai. Kei pawh chu a tlangval naupang ber tih takah hnuchhui thiam pasal tha ang zia zangin, Kan vak zau hmasa a nih kha, hmuh chu sawi lo, a reh hian a reh tlawk tlawk mai ni hian ka hria. Ruam tawp kan thlen chuan ram chhungah lutin kan han zawng ta a nih kha. Rei pawh kan zawn hma chuan khua chu a lo thim a, rual u zawkte chuan ti ti hi chuan Kan intipalh ang tih pawh a lo awm. Tuikhur lam pan leh phawt ang u an tih avangin tuikhur lam kan pan ta kha a nia. Midang pawh lo kim thap tawhin keini ho chu min lo ngaichang tawh zawk a ni. Kan han inhmukhawm chuan beiseina Min siam thei. Han sawi tur pawh kan awm lo. Zawng tura kan chhuah lai ai khan mihring pawh kan tam deuh tawh. Val upa chuan, Zanah hi chuan tih vak thei a awm loh avangin mi sawm bawr velin kan riahchilh ang a, mi dang zawng kan haw dawn nia, naktuk lamah kan chhuak khawm leh vek ang a. Kan Mizo dan angin ni sarih zawn tur a nih avangin zanin ah tiin bal upa chuan riak tur mi sawm a thlang chhuak a, zanin ah an ni hi riak phawt se. Zan dangah tlangval dangin kan chhawk leh mai dawn nia tiin a dang zawng chu kan ṭin ta hlawm a, kan ṭin ta hlawm a. In ka lut chiah tihah chuan ka pa chuan, Taia nu, Taia thuam te hi lo seng fel tawh tiin room ah min hruai lut. Nu biak hi a lo awm ve vang te pawh a ni mahna. Nu biak hi khatia Pasangtea a bo tang khan kan inah ka nu hian a awmpui tawp a ni ber. Kan in bul mai a awm an nih avangin midang aiin kan in pawh zawk ti ila kan sawi sual kher lo ang le. Ka pa chuan, Vawiin enge in chanchin le taia a tih chuan ka pa engmah kan ang thei lo. Bei a dawng duh khawp mai ka tih chuan awle tiin pindan atang chuan min chhuahsan ta a, keipawh inbual turin luh ka lam ka pan ta. Chaw ei kham kan thut khawm lai chuan nu biaki chu a mittui thla chu a insut faih faih reng a, ka lei nat khawp mai. Chaw pawh mumal pawn a ei tawh lo, A mut hma chu a tap insut faih faih ti ila kan sawi sual lo ang. Ka nu leh ka pa hian a mut hma chu an menpui hi a ni deuh mai. Inleng kan neih tak ah chuan kei chu mu turin pindan lamah chuan ka lut ta a, chutia eng engemaw ngaihtuah a khuma ka mu zal chu Ka ram kalna ka chau deuh aniang. Engtik khan nge ka muthilh pawh ka hre lo. Ka nun taia tho tawh taia tukṭhuan kan peih tawh ania, chhuak turte pawh an chhuak ṭan tawh ania a tih chuan ka tho nghal vat. Sana ka en chu Dariat a lo ri tawh. Ka lo chang mutui lutuk chu niin, mahni in thiam lo tak hian, Ka nu chaw min bawksak rawh aw, tih pah chuan thil hriat chhuah nei zawk hmai phihna lam ka pan nghal. Ka phih zo tuk thuan tuk thuan ka ban nghal mawlh mawlh. Ka pa leh nu biaki chuan engmah sawi lo hian min lo thlir reng chu niin ka kham tih pah chuan ka thawmhnaw hak pawh thlak lo chuan iptepui leh chempui ka ak nghal a. Pheikhawk ka bun lukhum puan banna a mi lak pah chuan ka nu ka kal tih chuan ka nu chuan i chhun fak tur tih pah hian ka iptepuiah thun pah chuan fimkhur tur a ni ngai a nia. Ai upa te zai ngai ang che. Kan in thlah ta a, tuikhur lam chu pan nghal vang vang in tuikhur lam pana ka kal pah chuan ka pa sang te chu dam in kan hmuang em tawh sual te hi a lo tawk ang a, tanpui tu nei lo hian khawi lai ruama emaw hian che thei lo hian a lo ret reng ang a. Tih te chu ngaihtuah in tuikur ka thleng, kal hmasa te pawh ramah an lo chhuak tawh chu niin kei chu tun tum chu tuikhur chhak mual lamah chuan ka tel ve thung a, chutia ram palai lenga kan rik laih laih lai chuan Pasangtea chu aw. Dam in hmu leh ila ka va ti em? Tih chu ka rilruah hian a rinawn tluk tluk mai. Chutiang chuan ni a kal a, ninga kan zawn hnu pawh chuan eng thil mah hmuh tur pasang tia ruang hmel hmuh tur awm lo chu kan bei a dawng tlang hlawm a ni. Bei ti dawng zual turin a bona mual zawng zawng a piah tel thlengin. Kan ram kim vek tawh si a, kan hniak te chu a chiar dup tawh mai a ni. Fur lai ni lo mahse, ruahmi kan tih ang hi a thla sep sep a, ni ruk ni a ni ta. Kan zawng kan chau hlawm lutuk chu thianthin te pawh a rim lek lek tawh. Engmah hnu hma hmuh tur awm si lo, val upa in. Tuikhurmawng lam Phaizawlah khan chhunchaw fak tur a ti avangin chhunchaw kan fak, chutia chaw kan fak zo. Kan chawlh hahdam lai tak chuan Pasangte a ngei mai chu Tuikhur ruam atang chuan him dam tak hian a lo chhuak hlawlh mai a nih kha. Kan han hmu rual thap chu kan er dualh mai a. Lawm tur nge lawm loh tur pawh ka hre lo. Rual u zawkte leh val upa te chu hmanhmawh taka kal nghal vatin an va chiau au a nih kha. Amah lah chu na nei hmel pawh a pu lo. Min rap deuh hian ka hria, min lo melh a. Min la nuih suk a nih kha. Tam deuh lo ila chuan ka tlan chhe ngei ngei ang le. Ka dinna ngaiah chuan ka la ding reng a. Val upa chuan, E khai hei, Sangtea damin kan hmu leh ta, tiin thil eng engemaw chu sawiin, ṭawngṭaina neiin khaw lamah chuan kan inzui hawt Ka hlawm a, mak tak a ni. Ni tam a liam a, Pa Sangtea, Pa Sangtea pawh dam tha tawh tak a ni. A mak ka tih chu a bo kan hmuh ni atang khan. a hriselna insawiselna a nei tawh ngai lo hi a ni. Tlai khat ka leng haw chu pa Sangtea leh ka pa chu lo la ti tiin an thil sawi chuan ka beng a velh zar mai. Pa Sangtea chuan, Khatia mama ka be zo, Luimawng lama ka chhuak kha, min zuitu awm ang hian a ri leh thak tak thin. Chutia Mausa tuma. Luia ka ding chiah. Palian em em pahnih hian ka darah hian min dawm thutin Rampilril lamah khan min luhpui daih mai a. Tawng ka tum lahin ka ka huptu awm ang mai hian engmah ka sawi thei lo. Ka mang ang teh asin aw. Tuikhur chak. Ai du tamna zawlah khan min nghat a, min kalsan leh nghal daih a nih kha. Chutia min kalsan takah chuan tuikhur lam pan khan chak deuh a tlanin tuikhur erawh ka thleng thei lo hrim hrim kha. Mak ka ti a ni. Ka kual ka kual ta mai a, a ngaia bawk ka ding leh thin. Mut pawh ka mu ngai lo. Khatia mang ang taka ka awm lai khan kan khaw mite thawm kha ka hria, ka hre ta a. Ka thla a muang hman asin aw, kan val upa hmel kan hmuh phei kha chu ka thaw hawkin ka hria. Mahse ka rinangin thil a tleng ta miah lo. Ka bul an lo thlen pawh khan min hmu thei lo reng reng, min ko vak vak a, ka au thawm ka biakna erawh an hre ve thei lo reng reng kha, mak ka ti a sin aw. Ka awmna kha thim a awm ve lo reng reng mai a, hlauhthawnna erawh ka nei chuang lo, Min hruaitute lah chu rawn lan reng an nei bawk si lo. Ka bulah khan a khat tawkin min ko leh vak vak thin. Khatia an reh thuap takah chuan min hruaitu pakhat zawk ni maiin ka hria. Awfia tak, thum tak si hian Eng emaw avang chauhin kan chhuah mai ang che, tiin engtikin nge an chawlhna phai ruamah khan ka lo din ka hre lo, tiin Pa Sangtea khan a bo dan an zawh pawh khan a sawi duh lo. Khania Pa Sangtea hruai bo tute kha tute nge ni ta ang le?